سڵاو ئازیزان و خۆشەویستان لەم وانەیەدا باس لە چۆنێت یاکردنی یاری ڕۆڵێسف سرڤایڤڵ دەکەین بۆی کاتی ڤیددیوکە نەکوژین بە سەریعی باسی دەکەین ئەگەر تێنەگەیشتی دوسێ جار سەری ئەم ڤیددیو بکە ئەوە تێدەکە ئەگەر بە جارێک تێنەگەیشتی لەوانێ بە جارێک چی شتێ بگەی زۆر باشە دەست پێ دەکەین چۆن هاچ بکەین لە ڕێگای فیلی داتاوە هاچی دەکەین فیلی داتای ئیدت دەکەن و دەستکاری دەکەن بەڵام بە مۆبایل ناکرێ بە کۆمپیوتەر دەکرێ دو سێ سەعات وەختی شوانێ دەکوژی یعنی ئەم ڤیددیو دو سێ ساعتە نە بە مۆبایل چۆن چۆنی بەڵکو خەڵکەکە دەستکاری دەکە و بڵاوی دەکاتەوە ئێمە تەنها دەیبینینەوە واتە حازر و بزر لە بن دەستی خۆمان دەبی لە ڕێگای ئەم فایلی داتا لە ڕێگای کۆمپیوتەرەوە دەستکاری دەکرێت بە بەرنامی نۆتپات پلس پلس بەڵام وەخت کاتمان لێ دەکوژی بۆیە ئێمە هەر بە مۆبایل ئەو ڤیددیوانێکەوە پۆز دەکرێت لەسەر ئەم هاکەیە دەبینینەوە ئەرێ چۆن بیبینینەوە چ بنووسین لە چێندەر سەر لە خۆت مەشێنە بڕۆ یوتوبی لە یوتوب بنووسە لە بەشی سێرچ بنووسە ئەسێتس دۆت ئێن پی کەی ئەوەندە بنووسە سێرچێکی لە بۆ بکە هەموو ڤیددیوانە دەداتێکەوە لەسەر هاچی ڕوودە سرڤایڤل کەوا تایبەتە بەداتاوە ئەری ئەو هاکە باندیە نەخێر باندی نییە بە هیچ شێوەیەک بێمنت ئەنجامیدا تەنانە بە ئەکاونت شخص خۆشت زۆر بە ئاسانی زۆر باشە

نەک نیو پەنجا ئەگەر بێت یاریتان کرد بێ نیو پەنجێ ئینجا پەڕشتەر دەدرێ ئەمە تاخیر دەکەویە خوارێ بەڵامەگە لە خوار خوارێ پەڕشتێدا حەڕاز بە ئاسانی پێش هەر هەمووان لە خوارەوەی ئەتوو زۆر باشە چیتکە ئاملوک

نیشانەکە یەکجار لەسەری دانێت تەواو پێویست ناکە دەستیش بچن یەکسەر دەڕواتن بەڵام لەبەرەوەی ئاملکی ئەیملکی زۆر بەقوەتە یەکسەر لەسەری دەچەقی یعنی ئەگە بێت و کابرا بەهر پەڕێنیش بڕوا VIP بی پڕۆبی ئەشت ناو خۆ قۆڕانشمانەیە یعنی کابرا زیرەکە بۆ نمنە معدل لە یاریە ڕۆژانە بیسی گەمەی دەکاتن هەموو ژیانی خۆ لەسەر و گەمەیدانە ئەو بە ئاسانی دەیکوژی

لە دووری دوو هەزار پێی دوو هەزار پێی یان تەقریبەن دەکاتە سێ سەد مەتر چار سەد مەتر بە نزیکەی پێ سەد مەتریش پێت دەڵێ نەفەر لێت نزیکە پرتقالێکار دەم لەسەر دەبیەگە نەفەر لێبی لە دووری 300 متر 400 مترێک یەکسەر بە کورتەکەی دەزانین نەفرەیە لەسەر هەمان پلەی دەڕۆی پلەی سیە چلاشتا NA NW ئێسا یان هەر پلەکە لۆی دەڕۆی و

پیس ناکە گولەی باوی ئەتو لە جێ گولەی کە دالسەز گولەی داوی ئارپیسی گولەی ئارپێزی لە بۆ دەڕوە نیشانەدا لە بنەخەوە ئاسایی خۆ دیارە زۆر باشە ئێستاکە تێگەیشتن ئەوە ئەو هاکانە هەیە ئێستاکە تێگەیشتن کو ئەو یددیویانش ببینینەوە کەوا خەڵکەکە پۆست دەکاتن لە ڕێگای ئەم نووسینەوە assets dot npk ئەدی کو ئەنجامی بدەین ئەنجام دانەکەی چۆنە فایل دات ئەوانە هیچ تێ ناگەن مەسم مەبەست چییە ئێستا کە دەچینە دوێ assets dot npk دەنووسین دواتر کۆمەڵێک ڤیددیۆمان دەداتێ پێش دەڵێ ئەوەندە ڕۆژەیە بڵاو کرایتەوە هەفتەکە ئەوە دوو هەفتەیە ئەمەیان 90 ساعت ئەمەیان دو ساعت ئەمە شەش ڕۆژ ئەمە شەش ڕۆژ ئەمە یەک هەفتە دوسێزە ساعت بەم شێوازە ئەمەت بۆچ پێ دەڵێم ئەوەندە ڕۆژە بڵاوکرایتەوە لێرە فلتەر هەیە لەبەر ئەوەی لەبەر ئەوەی ڕۆڵێس هەفتەیەک یان دوو هەفتە جارێک ئەبدەیتی لۆدەی ئەم هاکەیە ڕادەوەستی بۆیە ئەتو هەرکە ئەسێتس دۆت ئەن پیکێت لە یوتوبی نووسی ئەم یددیوانەی داهەی یەکسەر وەرە بۆ منە سەعات یەکی شەوێ ئەبدەیتی لۆدێ سەی شەوێ وەبزەم دوو سعاتیان سێ سعات پێدەچی ئەبدەیتەکە

ئەپڵۆد دەیت ئەنی تایمەکەی دەکەیتە لاست ئاوەر یان یەک ساعت پێش ئێستا هەر ڤیددیوەک ئێستا هیچ ڤیددیوەک نییە بەڵام ئەگەر هەر ڤیددیوەک کرابی لە مدەی ئەو یەک ساعت پێشێستای یەکسەر نیشان دەدا لێرە لاست ئاوەرەکەی دەکەینە تدەی ئەمە بزانین ئەمڕۆ چاکەکەیە لێرەیە بۆ منە مەرز نیە هەمان ڤیددیو من لێدەی وەک پێمەتی معدل ڤیددیو نێ پۆز دەکرێت ئیتر تۆش ڤیددیوەکان دادەگری و لینچی داونڵۆ دەکەی

ئا فیکس لینک ئەسێست ئەی پی کەی ئەمە دیسکرپشنی پێدەن خوارەوە هاکەکان چیە سوپەر ئەیملوک نۆرکۆل فاس پەرشویت ڕادەر فوتستێپ 2000 متر وێدر وێدر هەعنی هەموو جارێک هەموو جارێک ئۆتۆماتیک ڕۆژە کەش و هەوا ڕۆژە تەم و شەو و ئەو شتانە نما پێنج نەفەری فایرتیم بڕۆ سوکات بڕۆ دووی بڕۆ لەکن هەمووان شەوبی لەکن هەمووان تەمبی لەکنە تو ڕۆژە ڕۆژی ڕووناک ترخی گەرمایە ڕۆژ لەسەر دەسەر لەگە دەستێنی

بۆ نمونە من کەسێکی زیرەک نیمە دەماوێ داونلۆدی کە لێرە دەرێ سەب سەب سەبسکرایپیکە دیسکۆرد بڕۆ بەرنامی بڕۆ ناو گروپەکەی ئێ کامنت کۆمێتە چیش بنووسە ئێ زۆر باشە ئینجام قفڵە دەبێتەوە و لینکەکەی دەتان داونلۆدکەی ئەو هەرا هۆریە تااقەتمان لێ نییە و خڵقی دەبێت ئەو یددیوە نا یددیوشکە تاقی دەکەینەوە با ڤیدیۆ بنێرینە خوارێ هەلای دەین ڤیدیۆی سێم چەند پێش ئێستا 16 ساعت پێش ئێستا کلیک لەسەر ئەم نووسینە دەکەین دیسکرپشن دوین لێکوانە دوو فایلی دایە H45NA DOC DOC چیا H45NA چیا ئەمە لە شتانە هیچ نازانین ئێستاکە بە کردار ڕوونی دەکەینەوە و سەد لە سەد لەکەنت وازع دەبی ئەمانە چیە و چۆن فیلەکە نەقل دەکەین بەخۆی هەندێک جار یەک فیلی دەوێ هەندێک جارشێت دوو فیلە یعنی بە پێی پێویستی هەندێک جارێ دوو فیل پێویست دەکە شخصەکە دوو فیل دانا دەبێ دوو فیل نەقلکەی هەندێک شخص شێ یەک فیل دادنێ یەک فیل پێویست دەکات جیاز چیە هیچ جیازی نیە ئیتر بە پێی هاکەکەیە زۆر باشە ئێستا کە ئێمە لە دیۆسیەکەی دەست پێ دەکەین ئەم لینکە دادەگرین داونلۆد دەکەین بزانین مۆزار چیە نەقلی دەکەین چێن دەر ئەوە دەزانین پێتانی دەڵم داونلۆد دەکەین ئەفسەشتا شتە کیلوبایتە زۆر کەمە داونلۆد دەبی ئێستاکە دەچینە ناو ئەوەی مایفایلی مایفایل ئینتەرنال ستۆراج دەچینە ناو فۆلدەری داونلۆد لۆ لە بەرەوەی دێتەی کۆنا

هەر ناوی داتای هات دەکا فۆڵدەری ئەندرۆید ئەمە تایبەتە بە داتا و OBB و ئەم شتانە دەچینە سەر داتای فۆڵدەری داتا دادەگرین داتای ڕوڵیس لە چێن درا هەموو فۆڵدەرە چییە زۆر باشە ئاخیرەکەی CHI JI ئەمە تایبەتە بە داتای ڕوڵیسی کلیکی لەسەر دەکەین فیلس نت ئەیس H45NA ئەوەتە فۆڵدەری دیکۆمنتس

ئەمە هات سکیپ ڕیپلیس ڕینەیم ئەم نیشانە سەع لێ مەدە تەنها ڕیپلیسی بکە زۆر باشە ئێستا تێگەیشتین ئەدی لینکی دووەم H4 لینک ئەسێتس H45NA ئەم بازنەی لوت کردیم کانەیە سرکل ئەم سرکڵی لوت کردیە بازنەیە لە بۆ وەیە مەبەستی ئەوەیە فڕی دە ناو فۆڵدەری H45NA ئێستا دەزانی ئێچ فۆر فایڤ ئێن ئەی چیە فۆڵدەرێکە ئەویش وەکو دیکۆمنتسەکەی فۆڵدەرێکە لە فۆڵدەرەکانی داتای ڕوڵێ سف سرڤایڤل لە چێن دەرە داتا ڕوڵێ سف سرڤایڤل لە ناو فۆڵدەری ئەندرۆیدە زۆر باش داونلۆدی دەکەین ئەم فیلش با داونلۆدکەین داونلۆدی دەکەین تازە چاوەڕێ دەکەین تاوەکو بۆمان تەواو دەبێ سایزەکەی کەم هەر چار میگابای دەکە چار پوین چار زۆر باشە ئێستا داونلۆد بوو دەستە چێندەر ناو بەشی مایفیل ئینتەرنال سۆراج واتە زاکیرە ئێزدی کاتی ژاتە میمۆری زۆر باشە ناو فۆلدەری داونلۆد ئەوەتە فیلەکە لێرەیا ڕینەیمی بکە مەرجە دەبێت ڕینەیمی بکەی دوو فیلمانەیە هەردوو فیلیش دەی بیکەی ئاسێت زۆت ئەن بیکەی چکاوە مەرجە ئەگە نا قوبڵی ناکە ئەمە بەستی سوودی نابێ بۆت ئەگەر ئەو ڕینەیمەی نەکەی بۆیە بیکە ئەسێت زۆت ئەن بیکەی نەکەمتر نە زیاتر

دوو فایل بی یەکێکیان دیکۆمێنتسە ئەویت کە ئیچ فۆر فایڤ ئێن ئەیە بەڵام ئەگەر یەک فایل بوو هەردەم دیکۆمێنتسە تەنها دیکۆمێنتسە پەیوەندی بە ئیچ فۆر فایڤ ئێن ئەی نییە بەڵام کە بۆ دوو فایل واتە ئیچ فۆر فایڤ ئێن ئەی دڵنیا بە لەگەڵە زۆر باشە دەچینە سەر ڤیددیوەیەکی تر با یەک فایلی ببینینەوە بزانین یەک فایلەکە چیە بۆ دیسکرایبمان کردی بزانین بۆ زۆر باشە لەوانەیە هاکەکە سەقەتبی بۆیە دیسکرایبمان کردیا تاقی دەکەن و وەکو ئەمە تەنها وەکو تێستە ئاسای هەندێک کەسی یەک فیلدادن و تەواویشە و سەد لە سەتیش باشترین هاتیشە ئێستاکە دایدەگرین ئەمە لە گۆگل درایڤی داینە لە کرۆم دەیکەینەوە لینکەکەی دادەگرین

سەد سەد سەبسکرایب لینک ئەبدەیت زۆر باش چی نەگوتی پاش سەد سەبسکرایپی لینکی دادەنێ هادایمانێ ئەتونا یەکێکی تر هەر پۆستیان پێگە زۆر باش زانەوە ئەوەش پۆستی نەکردە چۆن دەزان پۆست کرایەوە گەیم گواردیانە پەیوەندی پێوە نیە لینک داونلۆد ئەسێتس تۆ ئەسێتس NPK زۆر باش ئەمە لە سایتی VID وابزانم تۆزی ئیسحاجەم و ڕیکلامات و شتی تایە ئارەوەڵە ئات دەرێکم لە سەبسکرایبمان بکە وای دانێ کردمان داونڵۆد ناو با دایگریم زانین باشە یەکسەر لە میدیا فەریات زۆر باشە ئەمە تەنا مەرجێک و گوتی سەبسکرایبم کە ئینجا لەمە سایە بەس کلیچکەی چی لەسە بکە یەکسەر وەرەوە سەر ئەوەی

تەواو پێویست ناکە دەستکاریش بکەی ڕینێمی مەکە لۆ چکە ئەمە ڕینێمان دەکرێت تاوەکو بیکەین ئەسێتس دۆت ئن بکەین بەڵام ئێستا بەخۆی ئەسێتس دۆت ئن بکە دەستکاری ناکەین مووی دەکەین دەینێرینە چێندەر دیکمنتز لۆ چکە یەک فیل یەک فیل هەردەم دەستە دیکمنت سی دوو فیل دەستە دیکمنت سو H45 NA دەچینە ناو ئەندرۆیدی داتای

دەچیە یوتوبی دەچینە یوتوبی بەم شێوازە هاک چۆن دەبینرێتەوە تەنها ناوێک دەنووسین ئەویش ئەسێتس دۆت NPK لێرە هەمومان دەداتێ بەڵام ئەگەر لە ڕۆژ و هەفتە و ئەوکان بێ یان نەک بچی ئێستا دوو هەفتە بێژستا من چ لەو دوو هەفتە بێژستایی بکەم لە کاتێکدا ئەوە ئەو ڤیدیۆیە دوو هەفتە پێش ئێستا پۆست کرا و لینکەکەی دوو هەفتە پێش ئێستا دانرا و ئێستا گەر بێت و داونڵۆدیشی کەم داشینێم بەلاشە لەبەرئەوەی ڕاگیرا و لەبەرەوەی ئەپدەیتی لۆ هاتیە ڕۆڵێست ئۆف سروایڤڵ بۆیە ئێمە دەیکەینە باشترین شتەوەی بیکەیتە لاست ئاوەر یان تدەی ئەم دووە لەو دوێ زیاتر مەبە لەورە زویک دڵنیا بە لەوانی ئەبدێتی بەسەرداتوی دەیکەیتە تدەی بەم شێازە ڤیددیو بە ڤیددیو لە خۆت تاقیکەوە تێستی پێ بکە ئەو دوو فیل ئەگەر تەنها بە ئەگەرێکی بچووک دایدەنین ئەگەر بووە سێ فیل چۆنە سێن فیل دەبی چبی یەکەم فیل دوکمنت دووەم H45NA چۆن بزانین ئەو جێ H45NA یان دوکمنسە چۆن دەزانین ئاسان و پاسان دەزانین چۆن

مەبەستی مای فایل ئینتەرناڵ ستۆڕاج زۆر باشە ئێستاکە وازح بوو بەڵام بە ئەگەرێ کێش ئەگە دنیا کێشت کەتێ نمونە چۆن کێشەمان بۆ دروست دەبێ فیلێک داونلۆد دەکەی بەڵام دوای ئەوەی دەخیتە ناو داتای ڕڵێ سف سڤایڤل فیلەکە سەقەتە ئەو شخصی داینایە سەقەتە

دەچیتە ناو ئاخیرەکەی CHIJI تەنها ئەو فۆڵدەرەی ڕەشکەوە لۆ ئەگە دنیا بوو کێشەت لۆ دروست بوو کێشەی چۆن ڕوڵەی سف سرڤایڤڵ نەبووە لە کاتی ئەو هاکانێک کە ئەنجام دەدەی ئەگە ویستت بەم شەوێ بێ بەڵام

دووبارە پێشنیارێکی تریش ئەگەر کێشەت لۆ دروست بوو لە کاتی فیل نەقڕکردنەکە کێشە مەبەستم چێگە کابرا مەسم فیلەکەی بە سەقەتی دانابی یان کابرا فیلەکەی دانایە بەڵام هیچ چاکک ئەنجام نەدرایە لەو کاتانە پێویست ناچی پێویست ناکات و بچێ ناو فیلی داتای ئەسێت سەکەی H45N ئەو دوکمنتی بچی ڕشکەیە وڵاتی هاکەکە ئەنجام نەدرای نا ڕەشی مەکەوە

یان پێویست ناکات و لەولایە داتا ڕشکەیەوە داتای ڕۆڵی سرڤایبل یەکسەر شوێنی ئەو دەگرتەوە ئەوی ڕەش دەکاتە ئۆتۆماتیک ئەو دێتە جێوی یان یەکسەر ڕڵی سرڤایبلی دەکەی و دێتە جێوی چۆن هاک ئەنجام بدەین ئەگەر سەقەت بوو یان دنیا بوو هاکەکمانجامدا هیچ هاکەک نەبوو دەرێ هاچ پەڕەشوتی بەڵام ماچ پەڕەشتی ئەنجام نەدرایە لە ناو گەمەشین چی دەکەی گەمەکەی قەپاتکە و فیلەکەی بە عجلە نەقلکە و بڕەوە ناو گەمەی دێتەوە شوێنی خۆشی و هاکەکەش ئەنجام درایە بەڵام گەمەکە یعنی بە تاچ قەپات کەمە بەستم ئێرە ئاها بە تاچ قەپاتیکەی لە ڕیسنتی زۆر باشە ئێستاکە ببورن بۆ درێژکردنەوەی ڤیدیۆکە بەڵام دڵنیابە گەر بێتی ئەم ڤیدیۆیە تەمشاکەی پێویستت بە هیچ کەسێک نابێ کەوا داوای هاچی لێ بکەی پێویست ناکە لەم لاو لەولا ئەرێ برام هاچی نوێ چایە ئەرێ هاکە چی نوێ بدێ پێویست ناکە دوو سعات لەبەری کەسێک پاڕیتەوە یان زۆر خۆت هیلاکەی فیل و مایل و ئۆشتەکان دەستکاری پێ یەکسەر ئینگلیز چ زۆرە ئینگلیزە عربە تورکە فارسە هەریەکە بڵاوی دەکاتەوە یەکسەر باسانی بڕۆنینکەکەی ببە و پێستە چ بکە و نەقلیکە و خێر علا خێر بۆ ڕگەمەکەی بکە و هاکرایە وەکو پێم وەتی کە و یددیو تەمشاکە پێست بیت کەسێک نابێت دڵنیا بە ئەم هاکەیە تا مدەیەکی یەکجار یەکجار زۆریش بەردەوام دەبێ بۆیە لەم یددیوێ دەنووسم ڕۆڵە هاک ڕۆڵێ سڤایڤل 2019 لەبەرەوەی بەردەوام دەبێت ئەگەر هەر پرسیارێکی شت هەبوو دەتوانی لە کۆمێنت بیکەی هیوادارم سوودتان لێ وەرگرتبێ ببورن بۆ درێژکردنەوەی ڤیدیۆکە تاکە مەبەستی من ئەوە بوو سەد لە سەد ڕوون ببتەوە بۆ ئێوەی خۆشەویست تاوانەیەکی تر لە هاککردنی ڕۆڵێ سف سڤایڤڵ خواتان لەگەڵ